Darlleniad o Sant Lug. Yn gynnar iawn o bore Sul aeth y gwragedd at y bedd gyda phresynau roedden nhw wedi eu paratoi. Dyma nhw dyganfod fod yn garreg fawr oedd y geg y bedd wedi rhoelio i ffwrdd, a phan aethom niw i mewn i'r bedd doedd y corff dim yno. Roedden nhw wedi drysor lân, ond yn yr sydyn dyma dau ddyn mewn dillad llachar yn sefyll wrth eu hymyl. Roedd y gwragedd wedi dychryn am ein bywydau, ond dyma nhw'n plygu gyda'u hwynebu ar lawr o'u blaenau. A dyma dynion yn gofyn iddyn, iddyn nhw, Pam dych chi'n edrych mewn bedd am rywun sy'n fyw? Dydy Iesu ddim yna. Mae'n yn ôl yn fyw. Dych chi ddim yn cofio beth dwedodd e pan oedd gyda chi yn Galilea? Dwedodd y byddai e, Mab y Dyn, yn cael ei drosglwyddio i afael dynion pachydurus, fyddai'n ein grishoelio, ond yna, deu ddydd wedyn byddai e'n dod yn ôl yn fyw. A dyma nhw'n cofio beth roedd wedi ei dweud. Felly dyma nhw'n gadael y bedd a mynd yn ôl i ddweud beth oedd wedi digwydd wrth un ar ddeg ddisgybl a phawb arall. Aeth Mair Magdalene, Joanna, Mair mam Iago a nifer o wragedd eraill i ddweud y hanes wrth yr Apostolion. Ond doedd yr Apostolion ddim yn eu credu nhw, roedden nhw'n meddwl fod y stori yn nonsens llwr. Ond dyma Pedr yn rhedeg at y bedd i edrych. Plygodd i edrych i mewn i'r bedd a gweld y stribedi o'r llian yn gorwydd yn y wag. Gadawodd y bedd yn methu'n lân a diolth bellwydd wedi digwydd. O Grist yn dy atgyfodiad, y mae'r nefoedd a thair yn llawenhau, Haleliwia! O Grist yn dy atgyfodiad yr wyt wedi chwalu pyrth preswylfod y maerw, dinistrais bechod a'r mawolaeth. Trwy dy fuddugoliaeth, am biliwn arnat, cadwn ni'n fuddugoliaethus dros bechod. O Grist yn dy atgyfodiad yr wyt wedi dirymu marwolaeth, rhoddaist i ni fywyd newydd. Trwy dy fuddugoliaeth yn biliwn arant, cyfeiria yn bywydau i fod yn greadigaeth newydd. O Grist yn dy atgyfodiad yr wyt wedi rhoddi bywyd newydd i meirw. Dygaist yr holl ddynol ryw o fywolaeth i fywyd. Trwy dy fuddugoliaeth yn biliwn arnat. Rho fywyd tragwyddol i bawb a ymddiriedwyn i ni. O Grist, yn dy atgyfodiad yr wyt wedi trechu dy ddi-enyddwyr a'th wachodwyr, a llawenhau calonnau dy ddisgyblion. Trwy dy fuddugoliaeth, yn biliwn arnat, dyro i ni lawenydd yn dy wasanaeth. Cluw ni, Arglwydd gogoniant. Amen. Arglwydd pob bywyd a'r nedd, goffygais hen drefn pechod a'r maworaeth, drwy atgyfodiad nerthol dy Fab, er mwyn gwnaed pob peth yn newydd ynddo ef. Caniatáu i ni sy'n fyw i bechod ac yn fyw i ti yn Iesu Grist, deyrnasu gydag ef mewn gogoniant, Byddedid iddo gyda thua'r Ysbryd Glân, glod a moliant, gogoniant a gallu, yn awr ac yn dragwyddol. Amen. O Dduw ein Tad, yr wyt ti'n ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfarwydd ac angyfarwydd, Dysg dy eglwys yn ein hesgobaeth, esgobaeth Tŷ Ddewi, i fyw newyddion da i roddwyd i ni yn Iesu Grist ein Harglwydd a'n Gwiredwr. Gwna ni'n oleuni yn dy fyd di, ac a gyfoga ni i fod yn partneriaid yn dy genhedlaeth di, fel y bydd eraill yn dod o hyd i'r ffordd at y Tŷ, Amen. Ein Tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, sancteiddio dy enw, deleg dy deyrnas, gwnela dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni a'i dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithe gwared ni rhag drwg, canys a iddo ti yw'r deyrnas, a gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.